Tsy mifidy tany edina, tovolahy be lamosina tsy mifidy zaza babiana, maso voafahana tsy mifidy toerana ipoahana. Koa raha nomena ny fitenenana amin'ny mahazany ny zanany an, dia fisaorana sy fankasitrahana no atolotrako an'ireo ray aman-dreny sy zokiolona izay manatrika antsika mianakavy eto. Manaraka izany dia manao azafady, miala tsiny, miala fondro ihany koa. Fa na dia efa mitady ho zokiny aza dia mbola mitomany ho zandriny ihany. Satria ity fitenenana ity tsy natao ho an'olona zandry olona fa ny ray aman-dreny no natao an'ireo fitenenana eto. Koa ny teny apetrako izany a dia fisaorana sy fankasitrahana no atolotro anareo, atolotro antsika zanadrazana izay mbola tsy manadino. Na dia teo aza ny fidikodinan'ny fiainana sy ny taona sy ny karazany dia mbola tsy adinontsika hoe mbola misy ireo ambany fandry fa ambony fijery izay manarakaraka an'Andriamanitra i Jesosy Kristy na Jesoa Kristy. Tsy eken'ny mpivavaka izany teny izany nefa dia elako sy ny elako fondro fa tsy maintsy teneniko satria matoa tsika mianakavy tafabory eto Dia noho ireo razany ireo. Matoa tsika amin'ny fanahy fanotrona ohatran'izao, dia noho ny faka, faka, fanajantsika an'ireo razany ireo. Manarak'izay dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa, izay tonga tsy nalavitany, anotrona anay mianakavy eto, amin'izao lanonam-pianakaviana izao. Tsy na, tsy na, tsy na, pafan'andro nareo na na Naha be vovoka ny lalana fa tonga niaraka hidodododo hiaraka hifaly aminay eto. Ny lamina ara-panjakana angamba tsy idirako lalina satria misy tompon'andraikitra ao. Ao ny solontenan'ny fanjakana izay nanome alalana antsika mianakavy eto. Ao ihany koa ireo carte mobile miara-miasa aminy izay hitandro filaminana. Koa tsahiviko kely ihany hoe oka mba hifanady tsika oka mba hiaraka hifaly a fa tsy sanatrian'ny vava fiteniko matetika teto hoe fafinaretana ny tediavina ka fofinaretina no entina mody izay no ela Mba fampatsiahivana fohy fotsiny mba teneniko kely alakotsiny raha somary tsy maintsy hiteny an'izay ako. Nahoana no mbola mamady isika? Inona no antony mbola tsy maintsy amadiantsika? Efa misy olana isan-karazany isan-karazany tsy vao zao a. Ah. F'efa hatramin'ny ela no nisy ny olana amin'ity resaka famadiana ity a. Ah. Fa tsy manaiky ny tompon-drazana. Tsy manaiky ny famadidrazana. Fa mbola manao nenitso zavatra foana, mbola manao sakafo ambanivohitra foana hatramin'izao, manao izay hanatanterahana antsakany sy andavany ny atao hoe famadihan-drazana. Ny tarigetra an'i Dadabe Rabenja nandritra ny fiainany iray manontolo raha famadihana no resahana.

Mino aho fa samy eto daholo ny ankamaroan'ireo taranany ireo an! Raha indrindra moa fa Bebe Rangelina tsy niteraka ary ato izy. Noho izany zavatra izany an, dia hamafisiko kely izany horetan'ny ren-dany teto fa matoa mbola tsy maty n'iza n'iza tsy voafoana n'iza n'iza na mpanao fanjakana io na mpitolona va- gaidilahany an, ny atao hoe famadihan-drazana dia misy hasiny manokana izy io tompoko lahatsoratra izay. Aoka koa anefa tsy ataontsika hanimba fihavanana io.